Matul il-pontifikat tiegħu, il-Papa Benedittu Sittax ippubblika enċikliċi dwar tnejn mit-tliet virtujiet teologali, waħda kienet Deus Caritas Est, dwar l-imħabba, u l-oħra Spe Salvi, dwar it-tama. Fis-snin ta' wara, bosta stennew enċiklika oħra dwar il-fidi. u għalhekk, meta fil-ħdax ta' Frar 2013 huwa ħabbar id-deċiżjoni tiegħu li jħalli postu għal Papa ġdid, bosta ħasbu li din it-tielet enċiklika kienet se tintilef. Imma l-Papa Franġisku, maħtur wara Benedittu sab illi l-predeċessur tiegħu kien diġà kważi temm l-ewwel abbozz ta' enċiklika dwar il-fidi, u hekk iddeċieda li wara li jkun żied il-kontribut personali tiegħu, l-enċiklika dwar il-fidi, miktuba ħafna minnha minn Benedittu, kellha tkun pubblikata. Huwa stqarr, Inħossni profondament grat, u fil-għaqda ta' aħwa fi Kristu qiegħed nieħu mix-xogħol prezzjuż tal-Papa Benedittu filwaqt li nżid xi ħaġa oħra. Meta fid-29 ta' Ġunju 2013 kienet finalment pubblikata bil-firma u l-awtorità tal-Papa Franġisku, l-enċiklika l-ġdida kien fiha introduzzjoni, erba' kapitli u konklużjoni qasira. Għalhekk, b'dana kollu f'moħħna, Tajjeb wieħed jiftakar ukoll li din l-enċiklika dwar il-fidi trid tinqara f'rabta ma' dak li kien kiteb Benedittu Sittax fl-ewwel enċikliċi tiegħu dwar l-imħabba u dwar it-tama.

L-isem tal-enċiklika Lumen Fidei, li tfisser id-dawl tal-fidi, juri minnufih il-messaġġ ewlieni li riedu jwasslu kemm il-Papa Emeritu Benedittu Sittax kif ukoll il-Papa preżenti Franġisku. Ġesù huwa d-dawl tad-dinja, u kull min jemmen fih ma jintilifx. Għalhekk il-fidi hija qabel xejn l-esperjenza ta' min jemmen mal-persuna ta' Ġesù Kristu. Huwa proprju għalhekk li d-dawl tal-fidi li huwa Kristu jdawwal l-eżistenza kollha tal-bniedem u jgħinu jagħraf it-tajjeb mill-ħażin, U dan speċjalment illum meta l-fidi hija meqjusa bħala illużjoni. Illum jgħid il-Papa, hawn min jaħseb li d-dawl tal-fidi kien tajjeb biss fil-qedem u li fi żminijietna meta l-bniedem jiftaħar bir-raġuni li għandu, id-dawl tal-fidi ma jiswa xejn. Allura, f'dan is-sens, il-fidi tidher bħala dawl qarrieq li ma kienx iħalli lill-bniedem jikkultiva t-taħbit għall-għarfien. Hemm min jaħseb li hemm biss lok għall-fidi fejn ir-raġuni ma tistax iddawwal u fejn il-bniedem ma jistax ikollu ċertezzi. Hekk il-fidi tidher bħala qabża fil-vojt li nagħmluha fid-dlam u li mmexjin biss minn sentiment ta' għama. Iżda ftit ftit beda jidher li d-dawl tar-raġuni ħielsa ma jsegħħlux idawwal il-ġejjieni biżżejjed, u fl-aħħar huwa jibqa' fid-dalma tiegħu stess u jħalli lill-bniedem fil-biża' ta' dak li mhux magħruf. Għalhekk jeħtieġ, jikteb il-Papa, li malajr nirkupraw il-karattru tad-dawl proprju tal-fidi, għaliex meta l-fjamma tal-fidi tintefa', id-dwal l-oħra wkoll jitilfu s-saħħa tagħhom. Id-dawl tal-fidi, infatti, għandu karattru waħdieni, għax għandu l-ħila jdawwal l-eżistenza kollha tal-bniedem. Hija l-konvinzjoni tal-fidi li tkabbar il-ħajja u tagħmilha sħiħa. Hija fidi ċċentrata fuq Kristu u fuq il-qawwa tal-grazzja tiegħu. Dan ifakkarna fil-kliem li Kristu qal lil Pietru, Jiena tlabt għalik biex il-fidi tiegħek ma tiġix nieqsa. Imbagħad talbu biex iwettaq lil ħutu. Dan juri li n-nisrani ma jistax iżomm il-fidi għalih waħdu. Il-fidi tiegħu trid tkun mezz biex issaħħaħ il-fidi tal-oħrajn. Il-Knisja ma tistenniex li l-fidi noħduha bħala fatt skuntat, għaliex dan huwa don ta' Alla li jrid ikun mantnut u mqawwi biex jissokta imexxina fi triqtna. Il-virtujiet teologali tal-fidi, tat-tama u tal-imħabba bejniethom isawru l-mixja Nisranija lejn għaqda sħiħa ma' Alla. Jistaqsi l-Papa, Kif inhi dit-triq li l-fidi tiftaħ quddiemna? Minn fejn jiġu d-dawl qawwi tagħha li jdawwal il-mixja ta' ħajja għammiela li tirnexxi u li tagħti l-frott?

Wieħed ma jista' qatt jitkellem dwar il-fidi jekk ma jsemmix lil Abram, li huwa meqjus bħala l-missier ta' dawk kollha li jemmnu. Abram lil Alla ma rahx, imma sema' leħnu. B'dan il-mod, il-fidi tiegħu tieħu karattru personali. Fil-ġrajja ta' Abram, Alla jidher li mhux Alla ta' post li trid tfittxu biss fuq il-muntanja, li trid tmur xi pellegrinaġġ jew xi post imqaddes ieħor biex issibu. Lanqas ma hu Alla marbut ma' xi żmien speċifiku. Imma fil-ġrajja ta' Abram, Alla huwa Alla ta' persuna, Alla ta' Abram, Alla ta' Iżakk, Alla ta' Ġakobb. Fil-ġrajja ta' Abram nilmħu s-sejħa li tiġi dejjem l-ewwel mingħand Alla u li hija sejħa għal relazzjoni ta' imħabba. Alla li jħobb jistieden lill-bniedem biex iħobb huwa wkoll. Imbagħad nilmħu wkoll il-wegħda jew il-patt li Alla jagħmel ma' Abram. Din hija stedina għal relazzjoni ta' tama. Alla li jagħmel wegħda u l-bniedem mistieden jittama f'Alla li se jtemm il-wegħda tiegħu. L-iva tal-bniedem hija t-tweġiba tiegħu għall-istedina t'Alla. Din hija l-fidi. Għalhekk, il-fidi tikkonsisti kemm fil-fedeltà ta' Alla lejn il-bniedem, kif ukoll fl-iva tal-bniedem lil Alla. Imma l-inizjattiva dejjem ġejja minn Alla. Infatt il-bniedem li jemmen jieħu l-qawwa tiegħu meta jerħi ruħu f'idejn Alla fidil. Interessanti ninnutaw kif f'Abraham il-fidi hija marbuta mal-paternità ta' Alla Ħallieq li minnha joħroġ il-ħolqien. U Alla li hu Missier, fl-imħabba tiegħu jsieħeb lil Abram f'din il-paternità, jagħmlu missier ta' ġens kbir. Mill-patrijarki joħroġ il-poplu ta' Iżrael. Minn fidi personali ta' bniedem wieħed, il-fidi tiżviluppa f'waħda komunitarja, ta' poplu sħiħ. Minn fidi f'Alla Ħallieq li jagħti l-paternità, issa hija wkoll fidi f'Alla Ħellies li jsalva. Fil-poplu ta' Iżrael naraw it-tiġrib tan-nuqqas ta' twemmin li fih il-poplu waqa' diversi drabi. Hawn il-maqlub tal-fidi jidher bħala idolatrija. L-idolu huwa biss skuża biex inqiegħdu lilna nfusna fiċ-ċentru tar-realtà u hekk naduraw mhux lil Alla imma l-opra ta' jdejna. Il-poplu huwa spiss dgħajjef u jaqa'. Spiss jitbiegħed mill-patt tal-wegħda u allura ma jkunx jista' jara lil Alla. U hawn jidħol il-medjatur. Fit-Testment il-Qadim naraw lil Mosè li jitkellem ma' Jaħweh u jwassal lill-poplu r-rieda t'Alla. Illum Il-bżonn ta' xi ħadd bejna u bejn Alla jdejjaqna. Imma l-medjazzjoni mhijiex xkiel, iżda ftuħ fil-laqgħa tagħna mal-oħrajn. Permezz tal-medjazzjoni ħarsitna tinfetaħ lejn verità akbar minna. Sa mit-Testment il-Qadim stess, il-fidi ta' Abram hija waħda orjentata lejn Ġesù. Kien Ġesù nnifsu li qal, Abram qabeż bil-ferħ għall-ħsieb li kien se jara l-jum tiegħi. Rah u feraħ. L-akbar prova tal-fedeltà tal-imħabba ta' Alla lejn il-bniedem hija l-mewt ta' Kristu nnifsu. U meta aħna l-Insara nistqarru l-mewt u l-qawmien ta' Kristu, aħna nkunu xhieda ta' din il-fedeltà divina magħna l-bnedmin. Imma min għandu l-fidi ma jħares biss lejn Ġesù, iżda jħares ukoll lejn il-ħwejjeġ l-oħra kollha bil-mod kif jaħsibha Ġesù. Li tħares minn għajnejh ifisser li taqsam miegħu l-mod kif jaħsibha hu. Din hija l-fidi li ssalvana, u hawn tinsab il-qalba tal-polemika li San Pawl kellu mal-Fariżej. Fid-diskussjoni fuq is-salvazzjoni bil-fidi jew inkella bl-għemejjel tal-Liġi, San Pawl jiċħad l-atteġġjament ta' min irid jiġġustifika lilu nnifsu quddiem Alla permezz tal-għemejjel tiegħu. Jistaqsi, Inti x'għandek li ma kienx mogħti lilek? Għan-Nisrani li jemmen, mhux hu jgħix, imma Kristu jgħix fih. Mhux hu jaħdem, imma Kristu jaħdem permezz tiegħu. B'dan il-mod, għax Kristu huwa kollox f'kulħadd, għax huwa fina u aħna fih, allura l-fidi tikseb dimensjoni ekkleżjali. Aħna lkoll ġisem wieħed, il-ġisem ta' Kristu. Imma l-iskop ta' din ix-xbieha Pawlina mhux li tagħmel minn min jemmen biss parti minn total bla isem. Għal San Pawl, min jemmen mhux bħal ingranaġġ żgħir f'magna kbira. F'din ix-xbieha tiegħu rridu nilmħu l-għaqda vitali ta' Kristu ma' dawk li jemmnu u ta' dawk li jemmnu bejniethom. L-Insara huma wieħed mingħajr ma jitilfu l-individwalità tagħhom.

Fit-tieni kapitlu, l-enċiklika tibda tittratta dwar ir-rabta bejn il-fidi, il-verità, u l-imħabba. Il-fidi teħtieġ il-verità, jgħid il-Papa, inkella tibqa' ħrafa sabiħa. U din ir-rabta tal-fidi mal-verità hija meħtieġa llum aktar minn qatt qabel minħabba l-kriżi tal-verità li ninsabu fiha. Mill-banda l-oħra, il-fidi hija marbuta wkoll mal-imħabba, għaliex l-imħabba nfisha twassal għad-dawl. Anzi, il-fidi titwieled meta aħna nirċievu l-imħabba t'Alla li tbiddilna minn ġewwa u tagħtina għajnejn ġodda biex naraw ir-realtà. U hekk kif l-imħabba teħtieġ il-verità, hija wkoll il-verità li teħtieġ l-imħabba. Imħabba u verità ma jistgħux jinfirdu minn xulxin. Dan jidher ċar mill-kunċett Bibliku tal-fidi. Jgħidilna San Pawl fl-Ittra tiegħu lir-Rumani li l-fidi tiġi mis-smigħ. Rajna wkoll aktar qabel kif Abram innifsu lil Alla ma rahx imma sema' leħnu. L-għarfien marbut mal-Kelma huwa dejjem għarfien personali li jagħraf il-leħen jinfetaħ għalih b'mod ħieles u jimxi warajh fl-ubbidjenza. Il-fidi, barra minn dan, hija għarfien marbut mal-mixja taż-żmien, li l-Kelma teħtieġ biex titlissen, u għarfien li wieħed jitgħallmu biss f'mixja u f'dixxipolat. Is-smigħ jgħin biex tissawwar tajjeb ir-rabta bejn għarfien u imħabba. Madankollu, fejn jidħol l-għarfien tal-verità, is-smigħ kien kultant imqiegħed f'kuntrast mal-viżjoni. Imma l-fidi hija marbuta wkoll ma' li tara. Kultant is-sinjali ta' Ġesù jimxu qabel il-fidi. Dan narawh pereżempju bħal fil-każ tal-qawmien ta' Lazzru mill-mewt, fejn kienu bosta dawk li emmnu f'Ġesù wara li raw dan is-sinjal. Irridu nitilqu mill-persuna konkreta ta' Ġesù li narawh u nisemgħuh. Huwa l-Kelma magħmula bniedem li tiegħu aħna rajna l-glorja. Alla lilna l-ewwel messna bl-inkarnazzjoni ta' Ibnu stess. Illum qed jerġa' jmissna mill-ġdid bis-Sagramenti. Il-fidi Nisranija, billi xxandar il-verità sħiħa ta' Alla u tiftaħ għall-qawwa ta' din l-imħabba, tasal fiċ-ċentru l-aktar profond tal-esperjenza ta' kull bniedem. U hekk, fidi u raġuni jistgħu jqawwu lil xulxin. Sfortunatament illum, il-verità hija spiss meqjusa bħala waħda suġġettiva, tal-individwu, verità komuni tbeżżagħna għaliex nidentifikawha ma' impożizzjoni intransinġenti u totalitari. Imma verità ta' mħabba mhijiex verità li timponi ruħha bil-vjolenza, mhijiex verità li tgħattan lill-individwu. Id-dawl tal-fidi f'Ġesù idawwal ukoll il-mixja ta' dawk kollha li għadhom qed ifittxu lil Alla. Lill-Insara dan jagħtihom l-opportunità li joffru kontribut fid-djalogu ma' diversi reliġjonijiet l-oħra. Il-bniedem reliġjuż jinsab f'mixja u jrid ikun lest li jitħalla jitmexxa. Irid ikun lest joħroġ minnu nnifsu biex isib lil Alla li dejjem jgħaġġibna. Aħna nistgħu naraw xbieha ta' dan it-tiftix fil-Maġi, li ħallew lilhom infushom jitmexxew mid-dawl tal-kewba. Min jibda jimxi biex jagħmel it-tajjeb ikun diġà resaq lejn Alla. Il-fidi hija marbuta wkoll mat-teoloġija. Billi l-fidi hija dawl, hija tistedinna nidħlu fiha biex nesploraw dejjem aktar ix-xefaq li jdawwal u hekk nagħrfu aħjar dak li nħobbu. Hekk minn dix-xewqa titwieled it-teoloġija Nisranija. It-teoloġija mela mhijiex biss kelma dwar Alla, iżda qabel xejn hija akkoljenza u tiftix ta' intelliġenza aktar profonda ta' dik il-kelma li Alla jagħtina. It-teoloġija hija għall-qadi tal-fidi tal-Insara. Bl-umiltà, hija tħares u tidħol fil-fond tat-twemmin ta' kulħadd, speċjalment tal-aktar nies sempliċi. Imbagħad hemm il-maġisteru tal-Knisja, li mhux xi limitu għal-libertà tat-teoloġija, imma jagħtiha ċ-ċertezza li fl-istudju u t-tiftix tagħha tkun qed tittieħed il-Kelma ta' Kristu fis-sħuħija kollha tagħha.

Fit-tielet kapitlu ta' din l-enċiklika naraw kif għalina li nemmnu fi Kristu, il-Knisja hija omm il-fidi tagħna. Fi ħdan il-Knisja, il-kelma li tasal għandna ssir tweġiba, issir stqarrija tal-fidi, u hekk tinstema' għall-oħrajn hija u tistedinhom jemmnu huma wkoll. Minn ħdan il-Knisja, id-dawl ta' Kristu jrid jiddif bħal f'mera fuq wiċċ l-insara u hekk jixtered. B'hekk il-fidi tasal permezz ta' katina ta' xhieda. Il-fidi mhijiex biss għażla individwali, imma min-natura tagħha stess tinfetaħ għal aħna. Dan iseħħ dejjem fi ħdan l-għaqda tal-Knisja. Mudell perfett ta' din l-għaqda nsibuh fit-Trinità Qaddisa, Għaliex l-imħabba ta' Alla mhijiex biss relazzjoni bejn Missier u Iben, bejn jien u int, imma fl-ispirtu hija wkoll aħna. Hija komunjoni ta' persuni. Fil-komunità Nisranija, il-fidi mhux biss kontenut emmnut u trażmess lil oħrajn, imma hija wkoll ċelebrazzjoni bejn dawk li jemmnu. Iċ-ċelebrazzjoni tal-fidi sseħħ fis-sagramenti li jiġu ċelebrati fil-liturġija tal-Knisja, u hekk kif is-sagramenti huma sagramenti tal-fidi, jeħtieġ ukoll jingħad li l-fidi għandha struttura sagramentali. Is-sagrament, waqt li juri dak li jidher u li hu materjali, jinfetaħ għall-misteru tal-Etern. L-ewwel trażmissjoni tal-fidi ssir bil-magħmudija u tkompli tissaħħaħ bis-sagramenti l-oħra. Imma bla dubju ta' xejn, l-aqwa tifsira tan-natura sagramentali tal-fidi hija l-Ewkaristija. B'din iċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti, il-Knisja titrażmetti dak li temmen kemm fiċ-ċelebrazzjoni nfisha, imma wkoll bl-istqarrija tal-fidi. F'din l-istqarrija, li nsibuha fil-Kredu, min jemmen huwa mistieden jidħol fil-misteru li jistqarr u jħalli lilu nnifsu jinbidel minn dak stess li jistqarr. Żewġ elementi essenzjali fit-trażmissjoni fidila tal-memorja tal-Knisja huma l-ewwel it-talba tal-Missierna, għax fiha n-nisrani jitgħallem jaqsam l-istess esperjenza spiritwali ta' Kristu u jibda jara, bl-għajnejn ta' Kristu, u t-tieni huma l-Għaxar Kmandamenti, id-Dekalogu, li mhux ġabra ta' preċetti negattivi, iżda ta' indikazzjonijiet konkreti biex noħorġu mid-deżert tal-jien u nidħlu fi djalogu ma' Alla. L-għaqda tal-Knisja fiż-żmien u fl-ispazju hi marbuta mal-għaqda tal-fidi, ġisem wieħed, ruħ waħda, fidi waħda. Il-fidi hija waħda, l-ewwel nett minħabba l-għaqda ta' Alla, magħruf u mistqarr. L-artikli kollha tal-fidi jirreferu għalih. Il-fidi hija waħda għaliex iddur fuq Mlej wieħed, fuq il-ħajja ta' Ġesù. Il-fidi hija waħda għaliex taqsam u tieħu minnha l-Knisja kollha, li hi ġisem wieħed u spirtu wieħed. U għax il-fidi hija waħda, Din għandha tkun mistqarra fis-safa kollu u fis-sħuħija kollha tagħha. Ma nistgħux mill-fidi tagħna nagħżlu biss dak li jogħġobna u nħallu dak li ma jdoqqilniex. Għax l-artikli kollha tal-fidi huma marbutin f'għaqda sħiħa bejniethom. Jekk niċħdu wieħed minnhom, anke minn dawk li jidhru anqas importanti, inkunu nħassru kollox. Kull żmien jista' jsib punti ta' fidi eħfef jew itqal biex jintqalu. Għalhekk, hi importanti l-għassa biex jixxandar id-depożitu kollu tal-fidi universali Kattolika, għaliex id-dawl tagħha jikber biex idawwal l-univers kollu u l-istorja kollha. U bħala servizz tal-unità tal-fidi u għax-xandir sħiħ tagħha, il-Mulej ta lill-Knisja d-don tas-suċċessjoni appostolika. Fir-raba' kapitlu, il-Papa jikteb li l-fidi mhix biss mixja, imma hija wkoll bini. Hija t-tħejjija ta' post li fih il-bniedem jista' jgħammar flimkien mal-oħrajn. Turina kemm jistgħu jkunu sodi r-rabtiet bejn il-bnedmin meta Alla jkun preżenti f'nofshom. Il-fidi mhijiex biss solidità ġewwinija jew konvinzjoni stabbli ta' min jemmen, hija ddawwal ukoll ir-rabtiet bejn il-bnedmin għaliex titwieled mill-imħabba u tirrifletti l-imħabba nfisha ta' Alla. Il-bennej ta' dan il-post mhuwiex il-bniedem, iżda hu Alla nnifsu, Hu li tista' tafdah jagħti lill-bnedmin belt li tista' tafda. Bis-saħħa tar-rabta tiegħu mal-imħabba, id-dawl tal-fidi jidħol fil-qadi konkret tal-ġustizzja, tad-dritt u tal-paċi. Għaliex il-fidi titwieled mil-laqgħa mal-imħabba oriġinarja ta' Alla li fih jidhru t-tifsira u t-tjieba ta' ħajjitna. Allura bil-fidi nistgħu nifhmu aħjar il-binja ta' rabtiet umani. fejn il-pedament u d-destin huma falla u f'imħabbtu. Hekk il-fidi ssir servizz għall-ġid komuni. F'din is-soċjetà, l-ewwel ambjent li fih il-fidi iddawwal il-belt tal-bnedmin huwa fil-familja, fl-għaqda stabbli tar-raġel u l-mara fiż-żwieġ. Imħabbithom hija sinjal ċar tal-preżenza tal-imħabba ta' Alla. Mill-għarfien u l-aċċettazzjoni tal-ġmiel tad-differenza sesswali li biha l-miżżewġin jistgħu jingħaqdu f'ġisem wieħed, huma għandhom ħila jnisslu ħajja ġdida, li tkun wirja tat-tjieba tal-Ħallieq, tal-għerf tiegħu u tal-pjan tiegħu ta' mħabba. Imwaqqfin fuq din l-imħabba, raġel u mara jistgħu iwiegħdu 'l xulxin l-imħabba reċiproka tagħhom b'ġest li jħaddan il-ħajja kollha waqt li jfakkar f'ħafna aspetti tal-fidi tagħhom. Il-wegħda ta' mħabba li tkun għal dejjem hija possibbli meta wieħed jagħraf li hemm pjan akbar mill-proġetti tiegħu. Huwa dan li jsostnina u li jħallina nagħtu l-ġejjieni kollu lil persuna maħbuba. Il-fidi mbagħad tgħinna nilqgħu fil-profondità u l-għana kollu tiegħu t-tnissil ta' l-ulied. Għax tagħraf fih l-imħabba ħallieqa li tingħatalna u tħalli f'idejna l-misteru ta' bniedem ġdid. Fil-familja, il-fidi ssieħeb l-etajiet kollha tal-ħajja, ibda mit-tfulija. It-tfal jitgħallmu jafdaw fl-imħabba tal-ġenituri tagħhom. Il-ġenituri jikkultivaw prattiċi komuni ta' fidi fil-familja li jsieħbu l-maturazzjoni tal-fidi ta' uliedhom. Iż-żgħażagħ ukoll għandhom iħossu l-attenzjoni tal-familja u tal-komunità ekkleżjali u ta' kemm dawn huma qrib fil-mixja tagħhom biex ikattru l-fidi. Il-fidi mhijiex kenn għan-nies bla kuraġġ, iżda ġġib 'il quddiem il-ħajja tagħna. Hi turina sejħa kbira, li hija l-vokazzjoni għall-imħabba, li tiżgura li din l-imħabba hi waħda li tista' tafda, li wieħed jaqbillu jingħata lilha, għax is-sies tagħha jinsab fil-fedeltà ta' Alla, u din hi aqwa minn kull djufija tagħna. Imbagħad mill-familja, il-fidi issir dawl biex iddawwal is-soċjetà kollha. Minn esperjenza ta' paternità jew maternità ġejjin mill-ħniena ta' Alla hija titwessa' f'mixja ta' fraternità. Diversi drabi saru sforzi biex tinbena l-fraternità universali bejn il-bnedmin, imsejsa biss fuq l-ugwaljanza tagħhom. Imma bil-mod il-mod fhimna li din il-fraternità, meta minnha titneħħa r-referenza għal Missier wieħed komuni, ma tistax iżżomm. Hija u turina l-imħabba ta' Alla Ħallieq, il-fidi ġġegħelna nirrispettaw aktar in-natura u nagħrfu fiha grammatika miktuba minn Alla. Fil-fidi, nistgħu naraw mhux biss sempliċi ambjent, imma dar fdata f'idejna biex nikkultivawha u nħarsuha. Il-fidi tgħinna nsibu mudelli ta' żvilupp li mhumiex imsejsa biss fuq l-utilità u l-qligħ, iżda li jqisu l-ħolqien kollu bħala don li għalih aħna lkoll midjunin. Il-fidi tgħallimna nagħżlu forom ġusti ta' gvern, filwaqt li nagħrfu li kull awtorità tiġi minn Alla biex tkun għall-qadi tal-ġid komuni. Il-fidi titlob ukoll il-possibiltà tal-maħfra, li ħafna drabi teħtieġ iż-żmien, it-taħbit, is-sabar u l-impenn. Il-fidi hija qawwa li tfarraġ fit-tbatija. Fis-siegħa tat-tiġrib, il-fidi ddawwalna, u sewwasew fit-tbatija u d-djufija tagħna naraw ċar kif aħna qegħdin inxandru lill-Mulej Ġesù u mhux lilna nfusna. In-nisrani jaf li t-tbatija ma tistax titneħħa, iżda tista' tingħata tifsira, tista' ssir att ta' mħabba, telqien f'idejn Alla li ma jħalliniex. u b'dan il-mod issir pass fit-tkattir tal-fidi u tal-imħabba. Saħansitra l-mewt tidher imdawla u tista' tkun mgħajxa bħala l-aħħar sejħa tal-fidi, l-aħħar qum u itlaq minn artek. Id-dawl tal-fidi ma jnessiniex it-tbatijiet tad-dinja. Lill-bniedem li jbati, Alla ma jagħtihx raġunament li jfissirlu kollox, iżda jagħtih tweġiba tiegħu f'għamla ta' preżenza lis-sieħeb. It-tbatija tfakkarna li l-qadi tal-fidi b'risq il-ġid komuni huwa dejjem qadi ta' tama li tħares 'il quddiem, għax taf li huwa biss minn Alla, mill-ġejjieni li jiġi minn Ġesù rxoxt li s-soċjetà tagħna tista' issib sisien sodi li jibqgħu. Fil-konklużjoni ta' din l-enċiklika, il-Papa Franġisku jurina kif f'Marija Omm Ġesù il-mixja tal-fidi tat-Testment il-Qadim ingħaqdet mal-mixja tagħha wara Ġesù u hi ħallietu jbiddilha fih, filwaqt li daħlet fil-ħarsa proprja tal-Iben t'Alla magħmul bniedem. Minħabba r-rabta tagħha ma' Ġesù, Marija hija marbuta b'mod sfieq ma' dak li nemmnu, għaliex fiċ-ċentru tal-fidi tagħna tinsab l-istqarrija li Ġesù huwa l-Iben ta' Alla imwieled minn mara, li b'don tal-Ispirtu s-Santu jagħmel lilna wkoll ulied adottivi. L-aħħar kelmiet tal-Papa Franġisku fl-enċiklika Lumen Fidei huma talba lil Marija, Omm il-Knisja u Omm il-fidi tagħna. Għin ja Omm il-fidi tagħna. Iftħilna smigħ tagħna għall-kelma biex nagħrfu il-leħen ta' Alla u s-sejħa tiegħu. Qajjem fina x-xewqa li nimxu warajh, aħna u ħerġin minn artna u nilqgħu l-wegħda tiegħu. Għina biex inħallu mħabbtu tmissna biex inkunu nistgħu immissuh bil-fidi. Għinna nafdaw fih bis-sħiħ, nemmnu fi mħabbtu, fuq kollox fil-waqtiet tat-tribulazzjonijiet u fis-salib, meta l-fidi tagħna tissejjaħ biex timmatura. Iżra' fil-fidi tagħna l-hena tal-irxoxt, fakkarna li min jemmen qatt mhuwa waħdu. Għallimna nħarsu b'għajnejn Ġesù biex hu jkun id-dawl fil-mixja tagħna.